لە ناو دۆخی دژوار و پڕقەیرانی سیاسی ناوچەکە، کوردستان چ ڕۆڵ و کاریگەریەکی دەبێت و چۆن دەتوانێت هەنگاوی گەورە و گرنگ بنێت بۆ بەدیهێنانی ماف و خەونەکانی خەڵکی کوردستان. بەرنامەی کوردستان ڕادەوەستێت و فۆکەس دەکات لەسەر پرسە ئانی و گەرمەکان کە پێویستی بە تەفسیر و تەحلیل و لێکدانەوەی دروست و تەندروست و مەنتیقی هەیە. کوردستان بەبێ گوێدانە سنوورە دەستکردە داسەپێنراوەکان بە سەرگەلی کوردستان و بەبێ جیاوازی سیاسی فکری ئیتنی و ئایدۆلێژی و ڕنگ و بۆچوونە جیاوازەکان بانگێشتی سەکۆی ئازادی کوردستانتان دەکات لە ڕادیۆی دەنگی گەلی کوردستان. کوردستان بەرنمەیەکی سیاسی دەنگی گەلی کوردستانە. بیسەرانی خۆشەویست من هێرۆ جەمال لە بەرنامەی کوردستانی ئەم هەفتەیە هاتمە وڵاتان بەرنمەی کوردستانی ئەم هەفتەیەمان تایبەت کردووە بە سەردانی هەواڵ لە هۆر شێخ جەنگی بۆ هەولێر و کۆبوونەوەی لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی هەرێمی کوردستان بزانین تا چەند گرنگە هەواڵ لە هۆر شێخ جەنگی هاوسەرۆک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاندووە چەقی ململانێ سیاسیەکان دەهێنینەوە شاری هەولێر وتیشیئێمە بڕیارمان داوە بەهێزەوە بگەڕێنەوە، بە پشتیوانی ئێوە و خەڵکی هەولێر بگەڕێنەوە بۆ شاری هەولێر، هەروەها ململانێی سیاسی و مەدەنی خۆمان لێرەوە لە شاری هەولێر دەست پێ دەکەین و هەروەها هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە میانەی زنجیرە کۆبوونەوەکانیدا لە هەولێر ڕاشیگەیاندووە هەموو هەوڵێکی سەرکردایەتی یەکێتی بۆ لەمەودوا دەبێت خزمەتکردنی خەڵک بێ، سەرکردایەتی تەنها خزمەتکارە.

ئەو کاتە سڵاوم هەیە بۆ جێگرانی کوردستان. زۆر سوپاس بەس کاک دکتۆر سەوتەکەت زۆر بە باشی ناگاتە لای ئێمە میوانی دووەممان بەڕێز ئاراز جیانگیر لێپرساوی مەڵبەندی دۆک یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە تا ئێستا وەڵامی پەیوەندەکەی نەداوینەتەوە بڕیارە بەڕێزیان لەم بەرنمەیە لەگەڵ کاک دکتۆر ڕێبوار ئیسماعیل بەشدار بێ کاک دکتۆر دێمە لای بەڕێزتان سەرەتا دەپرسین سەردانی هەواڵ لاهور شێخ جەنگی بێ گومان گرنگی خۆی هەیە لە کاتێکدا هەڤاڵ لاهور شێخ جەنگی دەڵێت لێرەوە چەقی ململانەکان زیاتر دەکەین خەباتی سیاسیمان زیاتر دەکەین پێتان وایە تا چەند ئەم سەردانەی هەڤاڵ لاهور شێخ جەنگی بۆ شاری هەولێری پایتەختی کوردستان سەردانێکی گرنگ بوو. سەردانی جەنابی شێخ لاهور و تیمی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە پێک هاتبوو لە برادرانی دەستەی کارگەر و مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتمانی کوردستان سەردانەکەی بەسەرکردنەوەی هەموو ئۆرگانەکانی یەکێتی بوو لە شاری هەولێر و بە دیالۆکێکی ڕاستەوخۆی دروست کردبوو لە نێوان خۆی و لە نێوان هەڤاڵانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان، کادر و دۆست و لایەنگرانی یەکێتی لە شاری هەولێر. ئەم سەردانەی جەنابی هاوسەرۆک و تیمی یەکێتی بۆ هەولێر ئەوەیە کە ئێمە سەرکردایەتی تازە یەکێتی نیشتمانی کوردستان سەرکردایەتی ئۆفیس و دانیشتنی ناو ئۆفیس نییە، سەرکردایەتی مەیدانییە بۆ ناو خەڵکە و مەیدانییە لەگەڵ خەڵکدا تێکەڵاو دەبێتن و گفتوگۆ لەگەڵ خەڵک دەکات، دیالۆگ لەگەڵ توێژەکانی خەڵک دەکاتن، بۆیە ئەم سەردانەی جەنابی بۆ شاری هەولێر ئەوە بوو کە هەموو ئۆرگانەکانی یەکێتی بەسەر بکاتەوە و دیالۆگێکی ڕاستەوخۆ بکات لەگەڵ هەموو توێژەکانی شاری هەولێر و لە دیالۆگەکەیدا دیالۆگێکی بەخۆداچوونەوە بوو، دیالۆگێکی هەڵسانەوە بوو، دیالۆگێکی خزمەتگوزاری بوو، بۆیە ڕوئیای یەکێتی. ڕوون کردەوە، دوای کۆنگرەی چواری یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە چ بەرنامەیەک و بە چ ئاستێک ئیش دەکاتن بۆیە ئەم بەرنامەی کە یەکێتی نیشتمانی گرتوتێ بەر کە ئەمە لە ناو خەڵکەوە دروست بووین و دەگەڕینەوە بۆ ناو خەڵک بۆی کەوا بێ لە پێشنارەکانی خەڵک لە داواکاریەکانی خەڵک بگرین و ئێمە لە هەمان کادا ببین بە خزمەت کاری خەڵک بۆیە ئەم دیالۆگە زۆر زۆر گرنگ بوو بە تایبەتی بۆ شاری هەولێر و ئێمە ئێستا بەرنامەی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەوەیە کە دەگەڕێینەوە شاری هەولەر بەهێز و بە توانایەکی زۆر زۆر بەهێز بۆ ئەوەی کەوا خزمەتی خەلکی شاری هەولێر و تێگرای خەلکی کوردستان بکەین و پێشمان وایە هەولێر چقی ململانەیەکان لە بەرەوەی سنتەری بڕیارە و لە هەولێر بڕیارە سەرچەکان دەردەچێتێن سەرۆکایەتی هەرێم ئەنجومی وەزیران پەرلەمانی کوردستان دەسەڵاتی دادوەری هەمووی لە شاری هەولێرە جگە لەوەی هەموو قونسوڵخانەکان لە هەولێرە، بۆیە پێمان وایە یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەسەر ئەمە رێبازی جەنابی مام جەلال کە مەکتەبی سیاسی کۆشکی سپی لە هەولێر دروستکرد بۆوەی کەوا هەولێر سەنتەری بڕیارە و سەنتەری گۆڕانکاریەکانە لە ناوچەکەدا یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ خۆی خۆی ئامادە دەکاتێن بۆ ئەم هەنگاوە گرنگەی کە لە شاری هەولێر ئەنجام بداتێن.

پێشەوە لە هەرێمی کوردستان ئەم قۆناغە ببێتە قۆناغی خزمەتکردن، قۆناغی چارەسەری قەیرانەکان و بە جددی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئێستا ئاڵا هەلگری ئەوەیە کە ئەبێ ئێمە رووبەڕووی قەیرانەکان ببێتەوە چیتکە خەلکی کوردستان بە سەبر و پشوویەکی درێژ ماوەیەکی درێژە تەحەمولی کەمی مووچە، بڕانی مووچە، پاشکەوتی مووچە دەکاتن بۆیە ناکرێ زیاتر لەمە یەکێتی نیشتمانی کوردستان ناکرێ لەمە زیاتر چاوەڕوان بکاتن ئەبێ گۆڕانکارێکی جدی لە هەلومەرجی شاری هەولێر و و هەرێمی کوردستان بێتە کایەوە بۆی کەوا خەلک هەست بە ئاسودە بکا هەست بە ئارامی بکاتن بۆیە ئەم هەنگاوەی هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و تیمی یەکێتی نیشتمانی کوردستان قۆناغێکی تازە هینایە کایەوە لە جۆشدانی خەبات لە هەوڵدان بۆ گەڕانەوە بۆ ناو خانێ قوڕەکان بۆ ناو خەڵک و ئەمە هەنگاوی سەرەتاییمانە. ئێمە لە شاری هەولێر لە بنەماڵەی شەهیدان دەستمان پێکردووە لە خزمەتکردنی بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان ئەو سەر شەهیدانەی کە ئەم ڕۆژگارەیان بۆ مەهیناوەکە بۆیە لە دەستپێکی ئیشەکانی هاوسەرۆک و تیمی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە مەداری لەناو خەڵک بن کردنەوەی خوێندگایەک بوو لە شاری هەولێر بۆی بەڵێ کاک دکتۆر دوایی دێنە سەر باسی بەردی بناغەی ئەو خوێندنگایە سوپاس دەچمە لای بەڕێز ئاراز جیهانگە لێ پرساوی مەڵبندی دهۆ کە بە شێوێکی ڕاستەوخۆ بەڕێزیان لە سێڵی تەلەفۆن لەگەڵمانن کاک ئارازم کاتت باش ئەم کاتت باش سلاوتان لێبێ سلاو لە کاک دکتۆر ڕێبوار زۆر سپاس سپاس بۆ بەڕێستان کە لە بەرنمەی کوردستان لەسەر ئەم تەوەرە گرنگە لەگەڵمانن کاک ئاراز لە بەڕێستان دەپرسین سەردانی هەواڵ لە هور شێخجەنگی بۆ شاری هەولێری پایتەختی کوردستان پێتان وایە تا چەند سەردانێکی گرنگە و ئاماژەی بۆ ئەوش کردووە دەبێت چەقی ململانەی سیاسی لە شاری هەولێر بێت لە شاری دهۆک بێت لە شاری زاخۆ بێت چۆن دەڕوانە ئەموتەی هەواڵ لە هور شێخجەنگی سلاو لە بنیرانی گەلی کوردستان دیارە خۆتان دەزانن دوای کۆنگرەی چوارەمی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئێمە بە پەیکەرێکی نوێی حیزبایەتی و بە ڕوانگە تێڕوانیەکی نوێ هاتنە گۆڕەپانەکە بۆ سیاستکردن و بە بۆ حیزباتکردن بە شێوازێکی نوێ و سەردەمیانە دیارە سەردانەکەی جەنابی کاگلاهور بۆ هەولێر و دواتریش لە ئایندە بۆ شارەکانی تری هەرێمی کوردستان و بە تایبەتی بۆ بادینان ئێمە ئەولەوتی کارەکانی بەڵێنەکانمە کە لە بەلێنەکانمانە کە لە پەیڕ و لە کۆنگری چوارم بە جەماوەری یەکێت نیشمانی کوردستانماندا بوو خۆتان دەزانن دە ساڵی ڕابردوو یەکێتی و سەرکردایەتی یەکێتی غیابی یا بوو لە ناو جەماوەر ئەم غیابەش ئێستا ئێمە وەکو سەرکردایەتی نوێ یەکێتی و هاوسەرۆکەکان دەمانەوێت دووبارە چۆن لە ڕابردوو یەکێتی هەڵقوڵاوی ناو جەماوەر بوو و ماڵ بە ماڵ گەڕک بە گەڕک گوند نیشتنەکان بەسەر دەکردەوە ئێستاش بە هەمان نەهج سیاست ئی دەکەین و هاتنی جەناوی کاکلاهور بۆ هەولێر و پەیامەکانیشی و بینینی خەڵکی تێکۆشەر ماڵە شەهیدەکانمان ئەمە یەک لە هەنگاوەکانی دەستپێکی بەرنمەکانی کۆنگری چوارم یەکێتی نیشتمانی کوردستانەوە تایبەتی گرنگی خۆشی هەیەەوە بەداخەوە چەند ساڵی ڕابردوو ئێمە غیابەتی گەڵ پراگەتی گەورە لە بینی ئێمە و جەماوەرەکەمان دروست ببوو و گلەی زۆرمان لە دەهار و بەتایبەتی دەنگمان کەمی کرد بەم ئەساسە ئێمە ئەم بەرنامە نوێ دەست پێ دەکەوە تەنانەت هاوسەرۆکەکان خۆیان دێن بۆ ناوچەماوەروە سەرکردایەتیەکان مسئولی مەڵبەند و مەکتتەبی سازەکان ئێمە دەبی کادیری مەکتتەبی نەبین دەبێت کادیری ناو جەماوەەر بین و بتوانین ئەم دەنگە ناڕازانی کە لە ڕابردوو کە گڵیان هەبوو ڕخنان هەبوو ئێمە بەو ئاراستە ئیر بکەین کە دلی خەلکی خۆمان ئاش بکەینەوە و ئەم کەم و کورتانی لە ڕابردوو هەبوو چ لە کاری حیزبی و ئۆرگانی و چ لە ئاستی جەماوەری و ڕاکاتن ڕاستی بکەینەوە بتوانین یەکێتی نیشتمانی کوردستان بکەین ئەو یەکێتەی کە لە کاتی دروست بوونیوە تا سالی نۆت وەکو دو هەزار و پێنج پێشەک بووە هێز یەکەم بووە لە هەرێمی کوردستان و شەهیدەکانمان و مێژووی یەکێتی و خەباتی یەکێتی و ڕێبازەکەی جەنابی ماندرا لەوە هەر لەگرێک کە یەکێتی حزبی یەکەمی هەرێمی کوردستان بێ چیتر ناکرێمە حزبی دووەم بین و بە چەند دەنگێکی مسەیف کە لایەنێکی بەرامبەر بە هەڵکو ئەنی بە قۆستنەوەی چەند فرسەتێکی وەزعی ناوچەکە بتانی بە نوتە هێزی یەکەمە تا ئەوچکە یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەمە زیاتر دەینێ مێژووەکەی شەیدەکانی خەبات و تێکۆشانی پێشمەگە دێرینەکانی بۆیە ئێمە خۆمان ڕێک دەخینەوە لە هەموو کارە حزبیەکانەوە بە هەموو ئۆرگانەکانی یەکە نیشمانی کوردستان و بە تایبەتی بەداخەوە کە ماوەیەک نەخۆشی کرۆنە ڕێگری لێکردین بەڵام ئەم نەخۆشەش خۆتان دەزانن بەردەوامی هەیە و بەڵام دەبێت ژیان ئاسایی بتەوە بۆیە دەستمان بە کار و چالاکیەکان کردوتەوە و لە خانەقین تا زاخۆ ئۆرگانەکانی یەکێت نیشمانی کوردستان ئەکتیب بووە و کاری خۆمان دەکەین و بە پرەنسیپ و بەرنمەی نوێ و سەردەمیانە بەڵە سواز کاک ئاراس کاک دوتۆ ڕێبواردێمە لای بەڕێستان دواین با بڵێن کۆنگری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە دروشمی نوێبوونەوە بوو پێتان وایە تا چەند لەگەڵ نوێبوونەوەی سیاسەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کارتان کردووە بۆ نوێبوونەوەی ژیانی خەڵک پرسیارێکە زۆر لە شوێنی خۆیەتی ئێمە وەکو یەکێتی نیشتمانی کوردستان دوای کۆنگرەی چوار بە ڕوانگەیەکی تازەوە دەنوارینە خزمەتکردن یان ئێمە پێمان وایە نابێت لە ئۆفیسەکانی خۆمان دابنیشێ ئێمە دەبێ ئێمە خۆمان سەردانی خەڵک بکەین پێویست ناکە خەڵک بێ سەردانی ئۆفیسەکان و بارەگایەکانمان کە ئێمە خۆمان دەی بچین لە ناو خەڵک بین و ئێمە دەبێ هەموو داهات و ئیمکانیەتەکەی کە لە بەردەستمان هەبێتن هەمووی لە خزمەتی خەڵکە بەکاری دێنین بۆ ئێمە پێمان وایە ئیتر حیزبی یەکێتی نیشتمانی کوردی حیزبی شەهیدانە، حیزبی خزمەتگوزارییە، حیزمی ململانێی خزمەتکرد پێشکەشکردنە. یانی ئەمە لەم قۆناغە دەرچین، قۆناغی ئەوەی کە بچین ململانێیەکی داخراو بکەین لەگە هیچ لایەنەک. ئێمە ئێستا دەستپێکی ئەوەینە کە لە ناو خەڵک بین و خزمەتی خەڵک بکەین. بۆیە ئێمە لە شاری هەولێر لە میانی سەردانەکەی هاوسەرۆک و تیمی یەکێتی نیشتمانی کوردستان، گفتوگۆیەکی، دیالۆگێکی ڕاستەوخۆمان کرد لەگەر زۆربەی توێژەکانی شاری هەولێر، کادیرەکانی یەکێتی نیشتمانی، ئەندام و دۆستەکانی و هەروەها لەگەر ڕێکخراوە دیموکراتیەکان و هەروەها لەگەر پێشمەرگە دێرینەکان، لەگەر ئەفسەرەکان، لەگەر شەهیدان، یانی دیالۆشکێکی کراوەمان کرد، جێمان لە هەموو پێشنیارەکانی. ئەم توێژانە گەر بە تایبەتی پێشمەرگە دێرینەکان، خانەوادەی شەهیدان، ئێمە بەرنامەمان دانێ ئیتر بە بەردەوامی لە خزمەتی ئەواندا بین و دڵیان ئاشکەینەوە و دڵنیاییان بدەینێ دڵنیاییان بدەینێ کە ئێمە لەمەودوا ژیانی ئێمە لەگەر ژیانی وان هاوتەبا و هاوتەریب دەبێتن. ئێمە جیاوازی بوونێک نییە لە بەینی هیچ کادیرێکی یەکێتی نیشتمانی و پێشمەرگەز قارەمانەکان و خانەوادەی شەهیدان بۆیە ئەمە دەستپێکی ئیشەکانمان دەبیتن و خۆشتان دەبینین ئەمە لە شاری هەولێر یە سەرەتا لە گەڕیکی شەهیدانەوە دەستمان پێکرد خوێندنگای بکەینەوە و خوێندنگایەک بێ مناڵە چاوگەشەکانی شەهیدەکان لەوێ بخوێنن پەروەردە بکرێن فێر ببن و هەروەها بنکەیەکی تەندروستی بکەینەوە لەوێکەوە تێگرای پێشمەگە قارەمانەکان و خانەوادەی شەهیدان بتوانن بە بەلاش لەو بنکە تەندروستییە چارەسەر وەربگرن و ئەگەر چارەسەرەکە زۆر پێویست بە نەشتەرگەری و ئەوانەی گەورەتر هەبوو بینێرینە نەخۆشخانەی شۆڕش بۆیە ئێمە ئەم بەرنامەیەمان بدەستەوە هەروە لەگەر پێشمەرگە دێرینەکان ئەو پێشمەرگانی کە تاکو ئێستا مستەفید نەبوونە نەیانتوانێت پارچە ئەرزێک وەربگرن بۆ خۆیان بۆ خانەوادەیان ئەمە هەوڵیان بۆ دەدەین کە ئەم ئەم سوودمەنیە بەوان بە هەموو لە ببڕێتن بۆ یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئێستا هەنگاو بە هەنگاو دەچێتە پێشەوە ئێمە لە شاری هەولێر ئێستا لە گەڕەکەکانی شاری هەولێر هەر گەڕکێک کە بتانی خزمەت گوزاریان پێشکەش بکەین ئێمە بەردەوام دەبین لەوەی کەوا لە خزمەتی تێگرای خەلکی شاری هەولێر دابین و ئینجا تێگرای خەلکی کوردستان دەبێت لە بەرێکێتی نیشتمانی کوردستان ئێستا لە قۆناغی مەکتەب و ئۆفیس گواستەتەوە بۆ قۆناغی خزمەتکردن و مەیدانی لە ناو خەڵکدا بژین و تێکەڵاوی خەڵک ببین و ئێمە لە خەڵک کە دروست بووینە دێهاتەکان ئێمەیان بەخێو کردە خەلکی جوتیار و دایکە هەژارەکان لە دێهاتەکان ئێمەیان بەخێو کردیە و ئێمەیان گەیان ئەم قۆناغەوە خەلکی تێگرای خەلکی شارەکان هاوکار و پشتیوانی ڕێخستنە دێرینەکان بوون لە زمانی رێکخستنی نهێنی و هەروەها لە راپەڕینە، بۆیە ئێستا قۆناغی ئەوەیە کە ئێمە خزمەت پێشکەش بە خەڵک بکەین، بۆیە ئەمە ئەم پەیمانەمان بە خۆمان داوە کە ئیتر ئێمە لەمەودوا بە راستگۆیی و بە راستگۆیی و راستەوخۆیی لەگەڵ خەڵک بدوێین و هەرچی لە تواناماندایە لە خزمەتی خەڵکی کوردستان بیخەینە خزمەتیان و لە خزمەتیاندا بین، ئەمە ئەمە قۆناغی تازەی خەبات و تێکۆشانی یەکێتی نیشتمانی کوردستانە. بەڵێ کاک دکتۆر، ئەوەندەی زانیاریمان هەبێت لەلایەن هەڤاڵ لاهور شێخ جەنگی هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڕێزتان ڕاست پێردراون بۆ ئەوەی کە بچنە ناو خەڵکەوە و هەروەها بەدواداچون بکەن بۆ سوتانی ئەو دوکانانەی کە لە شاری هەولێر لە چەند ڕۆژی ڕابردودا سوتا پێتان وانیە ئەمە چونە ناو خەڵکە پێتان وانیە ئەمە خزمەتی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانە و ئەمە هەنگاوێکی سەرەتایە بۆ دەستپێکردنی ئەو بەڵێنانەی کە لە دوای کۆنگرەی چوار داوتانە؟ بەڵێ ئەمە هەر درێژە پێدەری هاتنی هاوسەرۆک بوو و ئەو بەرنامە تازەی کە ئێمە دامانایە کە بچینەوە ناو خەڵک بڵێ لەگەر ڕوودانی سووتانی دوکانەکانی شاری هەولێر ئێمە ژمارەیەک دوکانمان لە گەڕکی کوردستان کە دوکانەکانی سیمەکەی پێ دەڵێن نزیکەی دوو سەد و سی دوکان سووتاوە کە خەڵکەکی زۆر دەستکورت و هەژارن لەم دوکانانە کاسبی دەکەن و بژێوی زانیان بۆ خۆیان دابین دەکەن هەموو ئەگەر سید کردبی لە تلویزیۆنی گەلی کوردستان دوێنێ و بڵاو بۆەوە هەموو دوکانەکان لە چینکۆ و لە شتی زۆر ناخۆش دروست کرا بوو و کارەبایەکی زۆر ناجووریان بۆ تەنزیم کرا بوو و ئەمە بووە بەهۆی کاری کارەباییەوە نزیکەی دوو سەد و سی دووکان سووتاوە و زیاتریش، بۆیە ئێمە بە واجب بوو ئەرچی خۆمان زانی ئێمە سەردانمان کردن لە نزیکەوە لەگەریان ئەمن یەکێکە لەگەر دووکاندارەکان قسەم کرد و قسەی خۆیان کرد بۆیە ئەمە دەستپێکی ئیشەکانمانە ئێمە پەیمانی سەرکردایەتیمان پێڕاگردێن پەیامی سەرکرداتمان پێڕاگرن کە ئێمە هاوکاریانین پشتیوانیانین بۆەوەی کەوا قەرەبوو بکرێنەوە لەلایەن حکوومەتتی هەرێمی کوردستەوە ئێمەش ئامادەین هەرچی لە تواناماندا بێت لە خزمەتی ئەواندا بین، بۆیە ئەم قۆناغە دەستی پێکرد، قۆناغی ئەوەی کەوا گەڕانەوە بۆ ناو خەڵک و خزمەتکردنی خەڵک و ئێمە بەردەوام دەبین لەو لەو کارە مەیدانیانەێ و ئێمە لە ناو خەڵک دەبین بۆ ئەوەی کەوا بتوانین خزمەتی تێکرای خەلکی کوردستان بکەین. بەڵێ سوپاس کاک ئاراس دێمە لای بەڕێزتان دەپرسین دوای کۆنگری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چۆن کارتان کردووە بۆ ئەوی پەیوەندەکان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ حیزب و لایەنە سیاسەکانی هەرێمی کوردستان و هەر چوار پارچەی کوردستان و عێراق و وڵاتانی دراوسێ وڵاتانی زلهێز ڕێک بخەنەوە ڕاستە دیارە ئێمە لە گلی زۆرمان هەبووە لایەنە سیاسەکان بە تایبەتی ئەمە حزبانەی کە ژمارە و قەبارەوە لە ناو پەڕلەمانی کوردستان گەورە نین زۆر ڕخنەیان لە یەکێتی هەبوو لە چەند ساڵی ڕابردوو کە یەکێتی خۆی لێ نەکردنە خاوەن کە هەمیشە وەختی جەنابی مامجلال ئێمە خاوەنی ئەم حیزبانە بوون و پشتوانیانمان دەکرد و هاوکاریمان دەکرد پەیوەندەکانمان باش بوون لەگەریان و کە پێویستم بە یەکێتی نیشتمانی کوردستان و بەڵام سەبینیتان لە دوومانجێ ڕابرد و سەردانی هەموو لایەنەکانمان کردووە و ئەو حیزبانەی کە پێویستیان بە پشتیوانی یەکێتییەوە پێویستیان بەوەیە کە لە ئایدلۆژیا و فکرە و فەلسەفەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان نزیکن و با هەروەها بۆ ئەحزابەکانی تری عێراقیش کە وەختی جەنابی مام جلال پەیوەندێکی زۆر بەهێزمان هەبوو لەگەلیان ئێمە دووبارە وە پەیوەندانە داچوونەوە یەک لە کارەکانمان کە ناوەندێکی مەکتەوی پەیوەندەکانی شتیسمانی کوردستان کە برای بەڕێزم کاردکتۆر مەزیدە لە بەغدا ئێستا وجودی هەیە بۆ ئاساییکردنەوە و بەهێزکردنی ئەم پەیوەندیانەوە بۆ دەرەوەش پەیوەندەکانی دەرەوە و ئەقلیمی ئێمە هەنگاوی باشمان ناوە کە دکتۆر سۆران بە هاوکاری هاوسەرۆکەکانمان کاری جدیان کردووە بەڵام خۆتان دەزان نەخۆش کۆرۆنان دەگرێگری لە علااقاتی دەرەوە کردووە بتوانین پەرە پێ بدەین و گرنجی پێ بدەین بۆیە بەڵام بە دنیایەوە ئەوە ئەولیەتی ئێمە دەبی و دنیای ئەم لایەنانەی تری کوردستان دەکەینەوە کە ئێمە هەمیشە پشتیوانیان دەبین و پەیوەندەکانمان بەێسر دەکەین و ئەو پەیوەندیان دەگەینە ئەو ئاستە کە جنابی مامجلال کاتی پشتیوانیان دەکرد و پەیوەندی لەگەل بەێز بوو ئێمە دەگەینە ئەو ئاستەوە بە زیاترەوەش دەتوانین هەم پشتوانیان بین هەموو پەیوەندەکانمان ئاسایی تر بتەوە لە بتوانین لە ڕێگای ینی زۆرترین ئارائی سیاسی لە هەرێمی کوردستان و زۆرترین پالپشتی حسیبەکانی تری هەرێمی کوردستان بۆ چارەسەکردنی کۆی کێشەکانی هەرێمی کوردستان چ لەگە عێراق چ لەگە وڵاتانی دراوسێ یەکێتیشمانی کوردستان بە بەرنامە و ئادرۆژایەکی نوێوە هاتوتە گۆڕەپانەکەەوە بە تایبەتی لەگەل لایەنە تێکۆشەرەکانی هەرێمی کوردستان لایەنە سیاسەکان کە ئێمە دەتوانین چ لایەنە علمانیەکان و هەروە لایەنە ئیسلامیەکان و پەیوەندی کۆنشمان هەبوو هەمیشە یەکی نیشمانی کوردستان لە عیلاقاتە لەگەلی باش بوو هەمیشە لە ژێر هەزمونی و هەژمونی یەکی نیشمانی کوردستان لە سنوورەکەمان ئێمە بارەگاکان و ئەمە حزابانەمان پاراستوە و هاوکاری و پشتوانیامان کرد و دووبارە ئێمە لەم ڕوانگەوە پشتیوانی خۆیان بۆ دەردەبرین و هاوکاریان دەبین و دەمانەوە پێکەوە هەمومان کوردستانێکی باشتر و کوردستانێکی خوشگوزەران بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کە ئەمە ئەرچی هەموو لایەنە سیاسەکانی هەرێمی کوردستانەوە ئێمە دەتوانین بە کۆدەنجی زیاتر ئەم قۆناغە تێپەڕێنین و دیارە خۆتان دەزانن ئەم کاتەی هەر کورد و لایەنە سیاسەکان بە گشتی گرتوبنە دەستکەوتی گەورە بووە خۆتان دەزانن لە ڕاپەڕینە مەزنەکەی گەلی کورد بە ڕابەرایەتی یەکە نیشتمانی کوردستان ئەم کاتە کە بەرەی کوردستانی دروست بوو دەستکەوتی گەورە وەو کاتەی کورد یەکگرتو تەبابیت دەستکەوتی باشمان دەبوو لە 2005 و نووسینەوەی دەستوری عێراق کە کورد یەکگرتو بوو دەستکەوتی باشمان هەبوو بەداخەوەیان ئێمە لە دوای نەمانی جەنابی مامجلال

ئایندەیەکی درێژتر و بەرەو دروستبوونی کیانێکی کوردی دەبێت زۆر عقلانەبی زۆر ژیرانەبی و پشتیوانی نێودوڵەتی گەورەمانەی بەداخەوە لە ڕابردوو ئەم هەڵای گەورەمان کرد کە نیوەی خاچ هەرێمی کوردستانمان لە دەستداوە ئێستاش ئەمانەی کە بوونە سەبەوی هەڵە گەورەکە ئێستاش تیهاماتی گەورە گەورە بە زۆرێک لە تێکۆشەرانی یەکێتی نیشتمانی کوردستاندا دەکەن ئێمە دەمانەوێت بە سیاستە غەڵەتەکانی ڕابروودا بچنەوە ئەمە جارشتی قوبولی ئەوە ناکەین سیاستی تاگڕەوانە لە هەرێمی کوردستان ببێتە سەبەبی موچەی بڕینی قوت و ژیانی خەڵک لە حە ساڵە هەف ساڵە ئێمە موچەمان بڕاوە بە هۆی سیاستێکی چەوتی ئابووری سربەخۆ ئینجا ئێستاش بە هەمان لیسانێ دووبارەیان کردوتەوە کەەوە بچن بۆ بەغدا و نەوت و هەموو شتەکانمان تەسمیکردنەوە ئاخر بۆ لە 2014 ئەمە نەدەکرد بە کەمترین زەرەر لێ دەربازەبن بەداکەوە ینی سیاستە عیلاقات و پەیوەندەکانمان لە دوای نەمانی مامزا و چ وەکو کورد بە عامەوە کوێژی نیشتمانی کوردستانی غەڵەتی گەورەی تێدا هەبوو ئێمە بەڵێن بە جەماوەر و خەڵکە دلسۆزەکە هەرێمی کوردستان دەین ئێمە ئەم ڕێبازە دووبارە گەشت پێ دەین و دەتوانین لەسەر ڕێبازە پیرۆزەکەی جەنابی مام جەلال بتوانین ئەم لارنجەی کە لە هەرێمی کوردستان ئەم قۆناغە مەترسی کە ڕوبەڕووی میلەتەکەمان دەبتەوە کە ڕۆژانە تۆک و دەبابەکانی نارانی کورد لە دێ و داهاتەکانمان دەدا ئەمانە بتوانین عیلاجی بکەین بە ڕێگای دیالۆگ بەو ڕێگای کە جەنای بامجار هەمیشە دەیگوت بە چەپکە گولەکە بە زمانی گولەکە قسە بکەین ئێمە بتوانین چارەسەرێکی گونجاو بۆ ئەم قەیرانە سەختەی ئێستا ملەتەکەمان چ لە ڕووی ئەمنیەوە لە ڕووی سادیەوە تێپەر دەبێت بەڵێ سوپاس بەڵە کاک دکتۆر ڕێبوار دێمە لای بەڕێستان بەردی بناغی قوتابخانێک لەسەر ئەرکی هەواڵ لاهوری شێخ جەنگی هاوسەرۆک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ خوێندکارانی کە سوکاری شەهیدانی سربەرزی گەڕەکی شەهیدانی تێکۆشەران دانراوە دەبینین کە لەلایەن وەزارەتی پەروەردەوە ڕاگەندراەک بڵاوکراوەتەوە ڕێگری و ئەستەم دەخاتە بەردەم دروستکردنی ئەم قوتابخانەیە کە هیچ تێچوویەکی لە ئەستۆی حکومەت هەرێمی کوردستاندا نییە، بەڵکو تەنها هاوکاریەکی وەزارەتی پەروەردەیە لە چارەسەری سەدان خوێنکار و دەیان مامۆستا و فەرمانبەر، پێتان وایە بۆچی ئەمە ئەرقەلەی بۆ دروست دەکرێت، بۆچی بەربەست دێتە ڕێگەی دروستکردنی قوتابخانەیەکی ئاوا کە بۆ کەسوکاری سەربەرزی شەهیدانن کە لە ڕێگەی کەسەکانیانەوە، لە ڕێگەی خۆشەویستەکانیانەوە، لە ڕێگەی خوێنی ئەوانەوە هەرێمی کوردستان و ناوچەکە بە ئێستا گەیشتووە. ئێمە چاوڕانی دەستخۆشی و سوپاسگوزاری پەروەردەی هەولێرمان دەکرد و وزارەتی پەروەردەمان دەکرد کە بەرامبەر ئەم هەنگاوە گرنگی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە مەدەست پێچێکە نەکرد بۆ یەکێتی نیشتمانی بۆ هەموو حیزبە کوردستانیەکان کە لەمەودا حیزبە کوردستانەکان پێشبڕچەی پێشکەشکردنی خزمەت گوزاری دێتە ململانێی سیاسی مان یانی دەبایە هەم پەروەردەی هەولێر و هەم وەزارەتی پەروەردە ئەم هەنگاوەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان زۆر بە بایەخەوە وەربگرن و زۆر جێگای تەقدیری وەزارەتی وەزارەتی پەروەردە بایە و وەزارەتی پەروەردە بەهات بایە سەر هێل بۆ ئەوەی کەوا دەستخۆشی لە هاوسەرۆک و لە یەکێتی نیشتمانی کوردستانی بکردبایە ئەمە ینی قۆناغەکی تازەیە

زۆر زۆر گنگە ئەبێتن هەم حکومەتی هەرێم و وەزارەتی پەروەردە و پەروەردەی هەولێر و تێکڕای تیمی حکومەت بە گشتی ئەم هەنگاوە زۆر بە گرنگ وەربگرن و پێویست لێکدانەوەی زۆر وردیان هەبی بۆ ئەو هەنگاوەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەو هەنگاوەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان پەیامێکە بۆ هەموو حیزبە کوردستانیەکان بۆ ئەو لایەنانەی کە ئیمکانیەتیان هەیە دەبێ بێنە سەر خەت بەوەی کەوا چی ئیمکانیەتی حیزبەکان هەیە لە خزمەتی ملەتەکەی خۆیان بەکاربێنن بۆ یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئێمە بەردەوام دەبین لەوەی و ئێمە پێشمان وایە پەروەردە و وەزارەتی پەروەردە دەبێت بە خۆیاندا بچنەوە و بیر لەوە بکەنەوە کە ئەمە هەنگاوێکی گرنگی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و هەر بەربەستێک بێتە بەردەمی ئەم کارە ئەبێتە شەرمەزاری و ئەبێتە کەم و کوڕی بۆ حکوومەتی هەرمی کوردستان بۆ وەزارەتی پەروەردە و بۆ پەروەردەی هەولێر ئەمەی کە یەکێتی نیشتمانی کردبێتی کە قوتابخانەیەکی نمونەیی لە تەسمیمەکی تازەی مۆدرین کە

دێنە سەر هێل بۆ ئەوەی کەوا بڵێن ئەم هەنگاوەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان جێگای دەستخۆشی جێگای ڕێزە و ئومێد دەکەین حیزبە کوردستانیەکان تێکڕا چاو لە یەکێتی بکەن و ئەم هەنگاوانە بگرنە بەر بۆ ئەوەی کەوا مللەتەکەمان خۆشتان دەزانن پەروەردە ئێستا لە چ قەیرانێکدایە لە هەموو شارەکانی کوردستان ئێمە لە ماوەی ڕابردوو لە چەند ساڵی ڕابردوو نەمانتوانیە قوتابخانەیەک دروست بکەین و خۆشتان دەزانن ئێستا کەرتی تایبەت جێگای کەرتی گشتی گرتۆتەوە لە پەروەردە و ئەمە جێگای نیگەرانی زۆربەی خەلکی کوردستانە و بەتایبەتی خەلکی شاری هەولێر نیگەرانیان لەوەیەوە کە پەروەردە پەروەردەی کەرتی تایبەت چویتە شوێنی کەرتی گشتی و زیاتر خەلک ئێستا مناڵەکانی دەنێرتە ئەو قوتابخانەی کە بە پارە دەخوێنن کە ئەمە بۆ بۆ خۆمان ڕەنگە ئەمە دەبێت حکومت ئەم پرسیارە بکاتن بۆ دەبێتن ئێمە پەروەەردە بە کەسی تایبەت بەڕێوە برێ وا ئێمە ئیمکانەتی هەری مکرچان ئیمکانەتی کە کەم نییە دەبێ ئێمە بەڕاستی پەروەردەیەکی نمونەی بۆ خوێنکارانی خۆمان دابین بکەن و بە تایبەتی بۆ مناڵە شەید بۆ مناڵە پێشمەرگەکان

هەندێک لە وڵاتان چاوی بە کونسوڵی حکوومەتی تورکیا کەوتووە و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نیگەرانەکانی گەیاندۆتە کونسوڵی تورکیا لەبارەی ئەو لەشکرکێشی و پەلامارانەی دەکرێتە سەر سنوورەکانی هەرێمی کوردستان پێتان وایە تا چەند گەیاندنی نیگەرانەکان بە کونسوڵی تورکیا لە ئێستادا گرنگە بەهۆی ئەوەی کە ساڵانە هەرێمی کوردستان لەلایەن خاک لەلایەن ڕژ- لەلایەن حکوومەتی تورکیاوە اه، دەکرێتە ئامانج و اه، ناوچەکانی تۆباران دەکرێت گوندنشینان ناوچەکان چۆڵ دەکەن و ژمارەیەک هاوڵاتی سڤیلیش اه، شەهید و بریندار دەکرێت. وەڵایی بە دلنیاییەوە ئێمە یەک لە کارە یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە دروستبوونیەوە تا ئێستا لەسەر ئەم بابەتە و بە زانتری سنوور لەلایەن هەر وڵاتێکەوە بۆ سەر هەرێمی کوردستان ینی ڕایەکی زۆر وازحێ بوو و لەسەر تەواوی پارچەکانی تری هەرێمی کوردستان ئەمەی جەنابی هاوسەرۆک کاگلاور کورتی ئەمە لە جێگای خۆتی و دڵخۆشی خەڵکەوە هیوادار بووین و تەمەنای ئەوەمان دەکرد کەلایەنەکانی تریش بە هەمان ناج و سیاست ئیلانەی ئەم لەشکە کێشیان بکردایە چکە بەبێ هیچ مبڕێک ئەم تۆ بارانە و شیدکردنی گەنج و لاوەکانمان لەم لەم ناوچە لەو ناوچانەی کە نزیکن لە سنوور و بە تایبەت لە زاخۆ بگرە تا دەگەشتە کونە ماسی چەندین لەم دوو مانگی رابرو چەندین گەنجی چاوگەشی هەرێمی کوردستان شەهید بوونە بە بێ ئەوەی هیچ هێزێکی پەرکەلێ هەبی تەنا بیانوە کە بۆ داگیرکردنی خاچی هەرێمی کوردستان ئەگەناچتر نییە مەتەمە نادەکەین کە لایەنەکانی تر نەبنە چاوساتی هیچ هێزێکی دەرەچی و بە تایبەتی تورکیا چکە بەڕاستی ئەمە داگیرکردنی خاک و مالی ئەم ملەتەیە دواتر ئەم بەڵا گەورەیە بەرۆکی هەموو لایەنێک دەگرتەوە ئەوانەی ئێستا پێشان دەکەون لە هەموو زیاتر دەرە دەکەن دڵنیامە بۆیە چاوسازی بۆ دوژمنانی کورد خەتەرێکی گەورەیە و ئێمە با ئەم نەهجە خراپەی سیاست واز دەبین لە بە قوربانیکردنی سیاست دژایتیکردنی سیاستی ناوخۆمان بچین هێزی بێگانە بین ئەمە ئەم کردارە ناشیدە چەندی جا دووبارە دەبێتەوە لە سیویەکی ئاب لە دووبارە لە ساڵی 1970 هینانی هێزی تورکیا ئەمانە کوشتنی ملەتی کوش بەدەستی دژمنانی میلەتەکەمان زۆر خەتەرە ئەمە مێژوو ڕحم بەکەسدا ناکات بۆ هومێت دەکەین لایەنە سیاسەکانی تر و ئەو ئەو لانەی کە ڕێگە بەم هێرشە ناڕەوا دەدا بە ئاگا بێتەوە چکە بەڕاستی ئەم ملەتە کەمی نەکردووە ئەم ناوچانەی کە ئێستا تۆ باران دەکرێن و گوندەکان لێ خاپوور دەکەین، ئەمانه هەر قوولاوی شۆڕشەکانی کورد بوونە، چ بە شۆڕشی ئەیلوول و شۆڕشی نوێی گەلەکەمان قوربانیان داوە، ئاوارە بوونە، تاڵان کراون، ئەنفال کراون، بۆیە ناکرێ ئێمە بە دەستی خۆمان ڕێگە بدەین ئەم گوندانە وا بەو شێوازە تۆپباران بکرێت و دەربەدەر بکرێت. ڕۆژی ڕۆژی بیست و یەک ی حەوت ی دوو هەزار و بیست هەڤاڵ لاهور شێخ جەنگی هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە هاوڕێتی دەرباز کۆ سەد ڕەسوڵ ئەندامی دەستەی کارگێڕی و ژمارەیەک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەردانی هەولێری کرد و لەلایەن لێپرسراوانی مەڵبەندی سێ ی هەولێر و ئەندامانی مەڵبەند و ژمارەیەکی زۆر لە کادر و ڕێخستنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە شاری هەولێر

سپاس بۆ ئێوەش دەم خۆش. بیسەرانی خۆشەویست لێرەدا هاتینە کۆتایی بەرنمەی کوردستان تا بێگەیشتنەوەمان لە بەرنمێکی تر و تەوەرێکی تری کوردستانی کوردستان ئاوەدانتر.